ya tse monna a thoma go bolela a thoma ka go hemela godimo tse gore le re to bolela ka tša nama bjala se maswina re kgwatheng ka tshokolo ya motho o moso mo lefaseng ke tabe nngwe ka bontšhe ya re sware gabotse nne a re no kgwathakgwatha re bone gore gabotse re ka leka-leka jwang gore e se ka hlaga gape le go leka-leka jwang gore re tloge mo tshokolong um dilo tše dintšhi o nyaka go di lokiša o thoma mo di thomileng o thoma mo di thomileng mathata ka moka motho motho tshokolo e re bonang e thomile kae. Eh, le di-scientist a re thome le di-scientist e di bolela di bolela taba gore bophelo bo tswa mo afrika bo thomile afrika bo tswa afrika so tabe re e swere in mind e ba taba gore ka gore banna ba ba ba bašweu ratano re ka makgowa a re no re makgowa ka mokgowa a tlogile mo afrika šomiša mantso gore ka ka mokgong re bera ka tsebo e re e tsebang re ka sebe sho ka lo tše ka moka kore ba tlogile mo ba ya ka kua ntle di-europe play tše ka moka ba leka go advanca botho ba leka go wa go level e nngwe go kgotša um tsebo ye nngwe e le gore re be re sene le yona mo afrika so e ba ya ka kua ba thoma go go advanca ka mokgwa ba agang ka mokgwa ba eh, o bolelang eh, ka mokgwa ba diang dilo ba tla ka di-concept tša di-technology then nto ngwe e kgolo swantse gore re bone gore ba tla ka concept ya go advanca um eh, di-weapons dibolai ba dia dibolai tša go kgona go bolaya bolaya tsi wa tima okay sharp so re forwardenyana pele ba tla ba boa afrika um e ba boa afrika ba hwetša gore no re sa le reachy ka tša moya re sa le reachy ka culture re sa nne le dikgoši go ne dikgošigadi re sa tšwela pele ka culture e le ya go guma so a gone bothata e ba fihla mo ba nyaka mo ba ka dula um ga kry gore ba bangwe ba rena ba gana ba rawa um mo go dula rena fela goba so le so so ba leka di-weapon jele dibolae jela tša bona tše dingwe ba di tšea ba di šomiša dintweng um tše dingwe ba di wina dintwa um o ka re go fihla mo e le gore re bone gore gabotse ba ne le dibolai tša go bolaya kudu and-e rena a seng ra no di nagana tšeo nna wa e bona taba ya bobedi ke ya gore ke rena batho ba go rata ra rata re nyako bona batho ba bangwe ba sokola so e ba e tla ba boa morago re ba amogetše gabotse ba tsena gabotse ba dulišang le rena ra ba bontšha kua le kua le bona ba tla ka dilo tše ba di kry-ileng ba kgonne go di dia ka kua um mošwa mawatle mara ba thoma go bona gore no man batho ba amogela kutswana and-e ntho e ke weakness re ka ba tsenela gana moo ke ntho e ba e diileng ba tsenela motho o moso gana moo. oe bona ba tsenela motho o motso gana mo ba thoma go rutswetša ba thoma go go diajana tše tša slavery ba di introduce e re na le di-servant eh, of course re boletse gore re ne bogoši re ne di-servant concept tše re ne le tsona mara bona ba e dia e nngwe ya gore a o mo patela o mo felelo tse di soke o no mo fa dijo a phela ka tshokolo shapo taba ya ne ra se tšele hlogong kudu until ba taba e kgolo until ba taba e kgolo um ya tlala lefase bophara re no re re phaphara ra go tšorawa banna ba ba re swere ka megolo ba re swere ka megolo re šetše ka culture rena mare bona ba tšea dipleke mo re dulang ba tšea land after ba tšea di-land ba thoma gore rentišetša di-rente ba re rentišetša mo re ka dulang le ge e le ga bo rena ya ba re swere bothata ke bothata bo re bo tshwereng a njwajwa ande ke ntse re re lwana jalo go ne dipotsišwana gana mo re lwela eng gabotse a re kwišane gore re lwela eng gore re kgone go lwa gabotse and-e re re ntwang ke ra re no bolela ka thaba go no gore ee re ja dithunya le mefa ka rago ntweng re bolela ka dipolelo tša rena as batho ba baso gantšintši ke rena as batho ba baso question conversation ya rena le di-question tše re di raiser gane bjatšo re lweleng eng re lweleng eng re lwele go ke tseba re lweleng go ba phala ka di-civilizations tša bona re lwele go ba le tšhelete go ba fetiša re lwele independence ya afrika re lweleng re barakeng re kgone go ke nagana gabotse le go ke nagana gabotse swanetse gore nke re kgethe gore gabotse re nagana eng re nagana afrika e ntshwa re bušetša afrika ya kgale goba re dia jwang re dieng afrika e ntshwa na ya go ba le di-civilization dilo tse ba di kry-ileng na goba re boele go yela rena na. ke dipotšišo tše e le gore ga se rona re ba le dikarabo gabotse nne mara e re ka thoma go di bolela lo tše di so go tlo ba le mo re yang especially taba yane gore re compete le bona ka di-standard tša bona gane re tlo fihle re no phela rena re phela re computa le bona ka di-standard tša bona ke bone ba no kgona go tšhentšha gannyane and then rena o tshwanetse re bale gape bona ba šetse ba di tseba loke so re no computa go fitlhela go fitlhela go se ne mo reyang a tse batho baso re nyaka eng e re ka thoma mo go bona gore re nyaka eng re bušeng afrika e la gale re dieng afrika e ntshwa gape afrika e ntshwa e swantse re tle le molao o moso wa rena ba reka di-roman dutch lord wato re dieng wa rena na tšwelopele ke eng tšwelopele ke eng ke mission one of the mission tša eh, video e gore tšwelopele ke eng re kgetha eng re kgetha eng re kgetha eng ene e le gore re boela go tšela tša gale re tseba bokaakang ka bo rena re a ke tseba na re ke tseba bokakang batho ba le ba gale ba ba inafo ba gona na re ne dibuka tše di inafo na tša go bolela ka culture rena di hlalose gabotse ka botlalo goba re thomeng e ntshwa na re no šomiša tše re di tsebang re thomeng e ntshwa na because e, e re ka se kgethe gabotse ra no dia di-mixture tša di-hybrid re tlo bala bothata one gane jo o kgotse le lenyalo ba re tradition ore white o bona re re tlhakantlhakanya dilo and re kosa masheleng a e le gore a re ne le yone e re kosa masheleng a e le gore a gona ke goba goba ka mo le ka mo so swantse re no kgetha swantse re no kgetha re bone gore tšwelopele ke eng tšwelopele ke eng afrika ke kgolo um e nyaka tlong e re re swantse re re ngwathe ka di-piece piece gannyane le gannyane e ka thoma ka di-country di-country tša decide gore tšwelopele ke eng after re iša go di-country tše dingwe tša afrika ra bona gore di a jwang nagana country e tere e advisa nagana president ya country ya africa e advisa e re ke advise gore e le dia manyalo diang white goba le di traditional ke advise a enforces law o advise eh, on one system dirang traditional goba white gore le se ka iša mašeleng a mantši o tsebe e change country immediately

a se ra khapha batho nne o e bona so immediately after re ke kgwetša re tlo ba le way forward re ba le way forward di-conversation tše se lone re thomile go di thoma so re thomile go di thoma ngere mm jalo di thomile bjalo a di tšweleng pele a di tšweleng pele a re tšweleng pele ene re re sa nagana re re sa nagana a re dieng mašeleng gore re kgone go ba le dijo e ntse re nagana gore re nagane re ja re nagane re ja re seka re sa nagana ra rawa man re boela magaeng a re sa gana mo sekgweng ao a re ding re ja a re baleng buka jana tše ba dingwadileng makgwana